te sɛ honorable kennedy agyapɔn yɛtena ase a yɛhu nea wɔmpɛ nea wɔmpɛ no sɛ wɔbɛka kyerɛ no sɛ ɔyɛ adeɛ a ɔnyɛ nwie
nti sɛsɛ no yɛhwɛ ara no ɔgya yɛ a yɛbɛka no
wode aseɛ yɛhwɛ ara no ɔpɛ so ɔgya nko adeɛ
a yɛbɛka no
wosɛ ɔbea wɔ na kyerɛ adeɛ masɛ nipa tiri mu ɔdeɛ o nti me afotu a mekɔ so a meka kyerɛ ghanafoɔ no sɛ asɛm a papa ne ka no ma obi antra no baabi ne di no atɛm ɛnyɛ mpa o Ɛnyɛ honorable Kennedy Agyapong ne ne mpanimfoɔ no pɛ. Awurade pɛ sɛ obiara hunu deɛ ɛkɔ so. Wɔn a wɔfrɛ wɔn adiifoɔ no, yɛpɛ sɛ mohunu deɛ ɛkɔ so. I am not against anyone. Ti asɛm no yie. Wɔn deɛ wɔn kyɛke adiifoɔ no wie. Owie a wɔn si church by church. sɛdeɛ ɔsɛ yɛ investigation ne deɛ papa no menim si yɛ adeni bi a ɔkyɛɛ no ɛna menim journalist biaa ghana ha kai waka waka no ase ato akona ananse deɛ wo ama ne sika a wamfa abotwe a ɔde kɔ ne yie ɔne ɔkɔ baabi a sika hɔ wode aseɛ wei deɛ ɔne ɔspɛnde hmm. na ɔde agye information no. ti asɛm no yi asɛm paa na meka no ɔyɛ adwuma because mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ nnipa dasani yɛwerɛ firi nyame o nnipa mese ɛyɛ meyɛ sɛ Mmabaawa aba mpa dwensakra. Mmeranteɛ aba mpa dwensakra. So bɛka nyame asɛm akyerɛ no. Meme deɛ wonya show evidence deɛ a I believe. If you want show evidence a meme ntaa nye wo ntom papa because all the time sɛ meme ka asɛm ansa na mɛka biribi no na mewɔ evidence. saa na meteɛ ɛna bere bi meka sɛ mɛyɛ crusade bi wɔ stadium regional minister former one ɔkɔɛ no wɔn na maa megya yɛ meka sɛ nka mafa GTV na mafa TV3 na mafa Metro TV na nka mayi video so bi a mensa aka wode aseɛ hmm. asɔfoɔ paa yɛbɔ ɔde asɔfoɔ anum mogya ah. Pentecost ni bi ɛna de brɛ me I was shock I was shock ɔsɛ papa ma memfa mfidi wo computer no ma wo na da bi a wopɛ sɛ woyie no wayi yɛstade kaa sɛ boys no yɛ yɛkaa sɛ wɔn yɛ killers but Ghanafoɔ anyɛ ni

sɛ wɔne hu adeɛ no a na hu sɛ yes nipa tiri mu ɔdene nti ɛka kyerɛ wo sɛ sakra wadwen a afei wobɛte aseɛ yɛka kyerɛ wo sɛ gya kyinkyina kyinkyina a wobɛte aseɛ nti sɛ sɛ wote hɔ na sɛ such a persons nipa bi a ɔte sɛ wɔtwe sika bi ama wɔn a wɔn sɛ sɛ sɛ wɔyɛ fool Ti asɛm no ye meme deɛ sɛ nka papa no bɛtumi a me paa deɛ wobɛtumi a nkɔnkɔ no one by one wate aseɛ nka ma ɔnyae ɔnyae ma wɔnkasa ɔnɛ kaa me a ma ɔnyae mesrɛ nyame nso ahoɔden because ɛconfirm nsɛm a awurade nam yɛ nso adeɛbɛ aka asɛmpa na ne ka no o ma wɔnyae tiɛne yie because sɛ yɛsi nipa wɔ wadurom na yɛpae ɔpemfoɔ yam ayi akwadaa yɛsi ɔpemfoɔ animuno so ei asɛm no ano ɔden o ano ɔden ewu gold deɛ so owia a ɔnkum mebɛkyɛ woahwɛ aseɛ wo na ase wopɛ mpaebɔ no ɔno akyɛngyi no ɔno ama afoforɔ ɛno deɛ deɛ me no at times wo ne wagyi me ɔsɛmɛ mete ha menya sika a memfa nkɔmu obi mmɔ so mpaeɛ te sɛ mɛ mebɔ mpaeɛ according to jeremiah wɔse mene israel fie bɛpam apam foforɔ ɛnte sɛ kaneɛ pam a mene wɔn agya no mpamyɛ wɔn deɛ wɔnante mapa mu wɔte aseɛ te aseɛ mene me nso mahu wɔn mmɔbɔ mm. na na adi akyerɛ no mene nsɛsɛ bɛpam apam foforɔ wɔte aseɛ mm. na pam no mɛtwerɛ gu wɔn akoma pono so wɔte aseɛ na wɔn nyinaa bi ho me obi nkyerɛ ne yɔnko sɛ hunu nyame wɔn nyinaa bɛho me fira kuma so akɔsi akɛseɛ so wote aseɛ mm. ɛnyɛ obi na ɛbɛkyew nti sɛ ɔkɔ methodist asɔre a nanso wagye yesu kristo adi a mhm. ti asɛm no ye you can wobɛ bible sɛ sɛ wobɔ mpa yɛ ahyɛ wo piem ti asɛm no ye wobɛntumi atena wo bedroom wotena ne berɛ nti ɛne wo gyideɛ wahobraseɛ ne wonyam suro you can sit in your bedroom Amen. Abɔ mpaeɛ na Awurade Onyankopɔn de mmuaeɛ ama wo. Hmm. Wei nso deɛ yɛama Paul asɛm a ɔkaa no abam sɛ nnipa bɛdɔ anigyedi asene Nyankopɔn asɛm hmm. na nnipa bɛsoa kyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ aboa so sɛdeɛ nnipa no akɔnɔ teɛ. Deɛ ɛbɛda no yɛaso afiri nokorɛ ho akɔtia nansesɛm. wọn sɛ ne ade ne si teɛ nti sɛ sɛi sɛ makɔtua duro ɛna mede yɛ mpaebɔ a bɛma a wɔba no ɔmfa ho ne deɛ ne sɛ mebisadeɛ bɛyɛ deɛ bɛ nti so wɔ kunu na sɛ mese me ne ne bɛda ma bisadeɛ no aba mu a ɔbɛworɔ ne ho ada hɔ asɛm paa na meka no o asɛm paa na ne ka no tɛniye te sɛ ɔnabo kanadi agyapɔn yɛtena ase a yɛhu nea wɔmpɛ nea wɔmpɛ no sɛ wɔbɛka kyerɛ no sɛ ɔyɛ adeɛ a ɔnyɛ nwie nti sɛsɛ no yɛhwɛ ara no ɔgya yɛ a yɛbɛka no wode aseɛ yɛhwɛ ara no ɔpɛ so ɔgya nko adeɛ a yɛbɛka no wosɛ ɔbea wɔ nakyi hɔ deɛ masɛ nipa tiri wɔ deɛ o kyei adeɛ a memɔ ayɛ me ya no no methodist foɔ assemblies of god pentecost foɔ cac foɔ Asɛm ne ye. Mese those call themselves a prophet bɛyɛ sɛ seven years ni asɛ eight years mu ni a mɔpa baahe no. afei wonam woforo torɔtorɔ a wobɛtɛ ne kabakabakabakaba wɔnka hwee o wɔtumi nyinaa ne wɔbɔ ntiri nko sɛ kotere ahomakye wɔnam kwan ho wogye aseɛ apolisifoɔ ne asogyafoɔ nyinaa no abanda si gu yɛn nsa wokɔ baptist nti yɛnkyerɛkyerɛ wo da wogye aseɛ na ɔpɛ bambɔ no agye bracelet ba bundles na da ne nsa na bi so gallon sɛ sɛ kɔɔ yɛ ɛba yɛ yi yɛhu na bura mu nsuo deɛ wɔn de fra mímiti a megye bi wɔn yɛ aseɛ. sɛ nyɛ me na mehwɛɛ gyeme sɛ amen hmm. wote in the name ɛkɔ kaa sɛ katrum wogum ɛni dabi na in the name woyɛ wote aseɛ ɛni dabi na in the name woyɛ yɛho in the name yareɛ yɛkɔ sie in the name ne wadufo yɛbo no kyinkyim ne kɔn monte asɛm no ye na mepɛ sɛ obi a wotie me no sɛ ɛnyɛ kristo akyi na wodi a stop ɛnyɛ yesu kristo akyi na wodi a bɛta stop na deɛ moyɛ no ɛtan te asɛm no ye na bible ka sɛ o Matthew chapter 7 15 down to

Wanka mmarahyɛbadwafoɔ ɛna wanka paati sɛm na nka wae sɛ obi bɔ nyame din na awurade yesu na ɛsɛ aka kyerɛ ɔsɛ hwɛ ɔho yie wɔn ho ɛgya wade aseɛ nka yesu ɔho kwan sɛ ɔka sɛ monhwɛ mo ho yie wɔ abosom ho wode aseɛ fine bosom deɛ wahunu sɛ ne papa ka sɛ bosonsom i hated nti ɔbaayɛ no mmara nsɛm du no hwɛ ɔho yɛ wɔ adiifo atorofoɔ nim mmara nsɛm du no a mose kɔgye yɛ no monhwɛ mu yɛ wɔ adiifo atorofoɔ nim nti adiifo atorofoɔ tumi fa akwan bi so bɛwi ne israel diifoɔ no baako din di hanania wɔn bɛwi ne israel ebakyɛ wɔte aseɛ nti yɛsu baayɛ no wɔtena ase kasi no yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔ a me papa wanka ɔde ne mmara no baeɛ no ne nka ho nti sɛ jeremia yɛ difoɔ na hanania yɛ difoɔ atorofoɔ yɛ nta hunu nti israel mu no kina habotae yɛbɛnya difoɔ mako mako 430 yɛsɛ wɔn nyinaa yɛ false prophet nso ɛsiane sɛ nyame nkaa ho asɛm biara wɔ mmara no mu nti no, wɔn nenam Israel. Sɛ wɔde aseɛ, wɔn twa nkɔfoɔ. Nti odiifoɔ papa bi a ɔbɛsɔre no ɛte sɛ akɔa wɔ yɛfrɛ no sɛn Mikaia no ɛwɔ sɛ kurom no nyinaa tan no dɛte soaya Jeremia ne Isaiah no mu hunu amane wɔde aseɛ Jeremia si ɛde ne saa mmenam because nkɔmhyɛ a hanania hyɛ no ɛfɛva hemfo no so ɔde aseɛ hmm. hanania di bɔne secret owia no asa bɛhyɛ nkɔmpa kyerɛ wɔn jeremia nso ba wɔ hene no bɔne a wɔayɛ no na wayi natan there was a time jeremia kaa sɛ Awurade se momfa mo tiri nkɔhyɛ Nebukadnesar kɔnnua ase, na hodwoɔ nna bɛba ama mo, na mfie bi akyi ɔbɛyi mo afiri hɔ. Wote aseɛ? Ɔba hmm. na kɔnnua da no kɔn ho. Ɛhɔ na Hanania nso sɔreeɛ. Ɛna ɔtwe sekan na ɔde twaa Jeremia ɛɛ eh, kɔ akyi kɔnnua no. Na Jeremia bu hwieɛ. Ɛna ɔsɛdeɛ Awurade sie nie. Sɛdeɛ mɛyi mo afiri Nebukadnesar kɔnnua ase ni, Monna mo anenam mfa mo tiri nkɔhyɛ Misraimfoɔ kɔnnua ase, na Awurade se wayi saa kɔnnua no, Nebukadnesar kɔnnua no afiri mo so, ne kuro mu no nyina bɔgye so, because ɔmo tan Nebukadnesar. Wadi aseɛ? Nti Jeremia sɔre yɛ no, n'asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, Nyame ma no mmram na ɔmfa bi nka ho. Na sɛn sɛ waka wei nti mfeɛ mmienu wobɛwu. Na sɛ ɔwu a Nebukadnezar bɛba bɛdwiri asɔre dɛn na wabubu ahemfie yi na wafa wɔ hena ne mu no so na wakyɛ ne ma no ne mma bɛwu wɔ nkranta no wɔ Babilon na wo nana nso ɔbɛtutu w'ani ɛsiane sɛ woapo nyame no kora gye atorɔ a ɛdeɛ bɛn adi Oh, nana se, hena ni adeɛ na yɛ correct? Yɛkyere Jeremia de ne bɔ pɔnkɔ to. Ɛtwe ne fam ma ne wedeɛ tetee. Wote aseɛ? Yɛboro no ankɔsi so collapse yɛ. Because yɛantwerɛ anto hɔ sɛ mmara no na nim. Mebakyɛ wote aseɛ? Fine. Nti Yesu baeɛ no Wɔ si no wei deɛ ne papa anyɛ but ɛwɔ sɛ me nso mede warning to hɔ ma wɔn a ɛbɛgye me die ɔsɛ na mohwɛ mu yɛ adiifoɔ mede atorɔ warning ɛto hɔ ama wɔn a ɛbɛgye me di ɔka kyerɛ nipa straight sɛ monhwɛ mo ho yɛ adiifoɔ atorofoɔ adiifoɔ atorofoɔ ho saa word wei wɔ ho dwo ɛyɛ word a ne nam am yɛ very careful awoyofoɔ ka ho na nkabafoɔ ka ho twelve apostles ɛka ho o de aseɛ saa difoɔ difoɔ yɛ aba yi me den de Obama medin de tivetrɛ medin de apuruku apuruka medin de ɛɛ eh, kyɛ sɛ kɔmputa man ɛgya dan wode aseɛ medin de ɔbɔfoɔ ɛɛ eh, ɔbɔfoɔ namba one sɛ ɔbɔfoɔ na wɔn ayɛ tu o yɛ ɛdɔ bi ɛne ɛtere tiɛdeɛ ɔbɔfoɔ namba one ɛne obi nim.

yɛyere ɔbaa no ne difo afa no na mena meka asɛm bi sɛ ɛwɔ sɛ canadi ajapan frɛ canadi a certain guy call canadi or so many evidence because mene koraa mu berɛ me bi asɛm baa na meka no o me na mese Asɛm a regional minister ne ka yɛ no, ɛhɔ ara mbɔ ama adwene pɔ so ke. You are the regional minister, deɛ ɔbɛka no yɛ final. Hɔ ara me dan m'ani. Nyɛ saa adeɛ a, nka mɛmi deɛ ndeɛ nka ɛneɛ nka tutu archbishop foɔ no bi. John Yari Hidwell. to be bow down to idol na yɛakyere sukuuni te hɔ ne yɛbie dan na wɔni no firi dan no mu mene akwadaa no na wɔgyina hɔ hwɛ wɔn power no no nti nneɛma ɛkɔ so wɔ system no mu no ɛtan mmaa yi a wɔn a yɛtwe wɔn mogya ɛnyɛ mpifoɔ no o ɛyɛ mpefoɔ na mekɛn nyɛ nnɛ mese adiifoɔ no a mohu wɔ no wɔn wɔ wodifoɔ a wɔn ne wɔn nam asɛ convoy ɛnɛ sɛ sɛ yi convoy ba a mene gyina hɔ mensuro bio kane nam respect convoy wote aseɛ regional minister ba a ɛwɔ sɛ mepake because ebi a region wei yɛ president no no wɔ sɛ mepake no a bɛtwam sɛ nane ɔtumfoɔ ɛba a kane no menyɛ te hwehwe na mehwɛ driving bureau mu na mehu ɔtumfoɔ mo flag no pɛ ɛno na ma mepake ɛno nko a apart from that sɛ sɛ adifoɔ no nyinaa ɛyɛ wɔ convoy cars nso a wɔde nam no ɛyɛ brɔda bɛkɔ akyi v8 v8 v8 v8 v8 wote ase a na polisi ne di animu ɛnana o ɛgya wobɛkɔ mu fie no if you go to Francisco Akyemfie wokɔ president fie kora wohunu saa soldiers no wɔ hɔ ebi gyina soro ɛna ɔhwɛ wiem na ɔkura tuo ɛna bi anyɛ ade ketewa o dan pɛ na moyɛ nyame dwuma na afei morekɔ a wɔn a adi akyerɛ no ebi hye wii wọn a tete convoys no mu ebi si wi ebi yɛ ebi pa ebi matwo wọ́n ti ase fine ọtí kaa no mu nyinaa no ọnom wi kọsọ tí a ọtí mu no ọdi ẹtí a ọkọ di bọnẹ nti ọdi kan haayi ne ho before nti ọmọ wọ mman ẹnam paa ọmọ ne ọmọ nam ọmọ nyɛ adwuma bia saa bere a mi kasa yi ọmọ adeda. mebatɔ wade aseɛ they are sleep anadwo no ɔmo patrol kurom bɔne a ɔmo di no no na deɛ baako a me study wɔn sɛ me nso meyɛ sɔfo ɛna meyɛ sɛmpakani dɛm ayɛ sɛ CID no ɔmo kum nipa no wɔde kyɛm so hɔ a na ɔmo akɔtena tena fa nkyene bra tɔn sani ase ni si tia nti fankyere bere a polisifoɔ ni bɛkɔ fankyere bere a ne anan so si ekum obi wɔ hɔ nso ne ekum ne de kyɛm so o ti ase obi wɔn so abɛhwɛ ne ho hu hwee wɔn atwe ne ho mogya nyinaa ma mogya no asa ne akyekyere n'ano ne akoto n'atwene na wɔn de mogya no akɔyɛ rituals. yɛ starte kaa saa asɛm wei over seventeen years now but ghanafoɔ no wɔakura nsɛnyɛ kanadi ne sika a wɔwɔ ɛne aban mu a wɔwɔ nka wɔn bɛbɔ gu nka polisifoɔ bɛbɔ gu nka kɔkɔɔtwa a nka wɔn bɛbɔ gu because kurofo no bɛkɔ akɔtua. wote aseɛ memegyina ha yi wɔma kyerɛkye me maako maako four times mete ha yi ghanea baako nyame adom wɔtumi abɛfa awurade wɔde moto kyɛhyi ne wɔkura tuo mmienu ɔno ananom tɔn atafoa nkampuro no mu hɔ that time mi yi su nisa patrol wi ti aso la na wa ti aso sɛyi na ntɛtu diɛ ni bi ehu deɛ ryansi de yɛ ralɛ no enu bia wu ti aso ayɛ super roof mi ka obi ehu sɛ nisa patrol wu ti aso la na wa ti aso sɛyi moto ni nso ɔdi di ma ti no eyi so four blocks exhaust kɛseɛ paa tu. eyi si nsuo na wo wotu mirika kɔ he ɛna me nso mamfa ne sɛ ɔbɛ ɔbɛdi m'akyi nti deɛ mahua no hawhaw na wabɛgyina m'anim na wagyina ɔgyina ya na wasi fam na waba me hɔ sɔfo mpakyɛw werɛ ahwehwɛ no ana mewurɛ yɛ wɔsi wo ne sɛfo awi amesi yɛ sɛ na mbie gate no na me kɔn ne nkyɛn na ɔsi ah asɛ wɔyɛ simple asɛm paa na mi ka yɛ o sɛ wɔyɛ simple sɛfo ɛhe na ayɛ asɔre na mi kyerɛ mu na ɔsi yɛ deɛ ne deɛ mi nkɔ asɔre na abɔ mi paa sɛ nka mi bɛ shutu sika a yɛde maa no yɛ na ɛhyɛ mbotom sɔfo na mi hwɛ wɔn anim. na mehwɛ ɔhene no dressing ne car na otim no a sɔfo you are innocent na me sɛ adɛn afei na ɔhwɛ me na ɔsɔfo ma mu so asɛm mɛdɛ paa na mayɛ sɛ wo obi a yɛbɔ ne paa so ɔma kunu no o baako nso yɛte ha na yɛ thirty first sika fam ha yi a sika famfoɔ nyinaa yɛ adansefoɔ ɛbɛrɛ a wɔn kaa sɛ. wɔn de mi yɛ di owuo no asoɔ no na wɔn kɔ bɔ paa nkɔfo bi paa wɔ ayi alaba ha lucky yɛte ha na kurusu ne ha hwerɛ wasesɛfo ɔgya ma abɔ ɛpaa sɛ thirty first night yɛ mɛ finish o afei na mehwɛ n'anim na mɛsere wɔsɛ me gank ɛna ɔfrɛ ho na me me ne wo no mentra wo ma saa de ne mmaa wɔka no masa nyame nkɔ na mete o sɔfo agye wɔ hɔ bi ɔregyina wɔ hɔ bi wote ase nti ɔno atu moto na ɔkɔ stɔpo ne nkwaraa no ɛna ɔse soɔ stɔpo ɔma wɔnhwɛ a ɔbɛsa de afa baabi na ɔno akɔ repɔto ma asoamefoɔ nti that thirty first mi mi duru hɔ no na soa mi polisifoɔ abɛ surround hɔ nyinaa o ti aseɛ dan ti na woyɛ sɔfo asɛm ɔyɛ kaa yɛ na o na mi da nyame ase nyame na huri sɛ mi tu mbɔtɔ mu a ebi ni hɔ ɛna wɔn ama wɔ bi wɔ sika na nyame ahuni kennedy gya deɛ wɔ ha yɛn. mesra nana akufo ado paa sɛ nsɛm wei wɔn nkɔm nyɛ sɛ baakofoɔ o wɔn nkɔm tí asɛm ni yɛ yɛ wɔ nipa bɛbrɛ wɔ Ghana ha yɛ wɔn wɔ evidence I tell you ɛyɛ serious. tɛniye yɛtiam yɛtiam yɛtiam yɛtiam obi hɔ no ana kwasi awia na ɔdeɛn masɛ obi kura tumi didi ma tam wɔ facebook ɛneɛ bebree ha mimi ti wei facebook wɔ me nkɔ nti wodi ma tam a menhunu menhyia biribia wɔ facebook ɛna youtube ne nsua hwee wɔ hɔ mebakyɛ wate aseɛ nti fon na ɛkura me no wode ɔtɛse me message kura a menkan because eh, mese mede tie kɔɔ kɔɔ no nso menni wɔ a memfa media no no menni wɔ a memfa because ɛsei ɛsɛ bɛtɔm sɛ wo ne obi kasa no ɔrekɔdo

nti nyame ɔyɛ good o ɔyɛ good na meda nyame ase sɛ nkwadaa me ne wɔn nam ɛfiri sɔfo pirimpɔn so ɛbɛsi sɔfo prince so bɛsi original so wonya wɔn sɛ nyɛ asɔre na wɔn kɔ a deɛ wawareɛ ne ne yere te fie. No, no, no. Yɛ mpɛkyini.
Yɛdidi a ne yɛda. Saa bayi lockdown yi baa yɛ yi. Mesia wɔn mu obi anim ayɛ correct correct correct. Nyɛ de ketewa o. Mehwɛ nneɛma wɔ ho. Mede nyame ase. Amen.
Ti asɛm ne yɛ. Wɔn adi bɔne o.
Na wɔse adiifoɔ atorofoɔ wɔn sɛ monhwɛ mo ho yie. Adiifoɔ atorofoɔ wɔn dɛ ntia. toa so kan. Wɔsi ɔnam nyanti mu bɛba mo nkyɛn. Mo nti ha yi, wɔsi ɔba a ɔnam nwantini nnwuma mu. Bɛba mo nkyɛn.
Nwantini nnwuma, wɔn bɛ yi wɔn sɛ wɔn ɛbata Kristo ho, wɔn bɛ yi wɔn sɛ wɔn ne akristofoɔ yɛ pɛ. Mm. Wọ́n ti ase ẹ̀, obi akasẹ̀. wode akwaraa nsa nsoa aba na ade ɔpemfoɔ ba na esi akwadaa no wɔ wadurom te asɛm no yɛ ɔwɔ tete yi so o wo sika wontumi ni wo sinki sika bɛyɛ ma wo hɔɔre sika bɛyɛ ma wobɛdware sika te sɛ wodware nsuo me deɛ woyɛ masɔreba na aba na apa ma mu anyɛ sika ɛfiri berɛ a yɛnanam kaa sɛ yesu ba no wode aseɛ yɛnana kan yɛ papa kan ɔbaayɛ ankoaba ɛwɔ sɛ mema wonya sika na wokyere ɔkaa ne tv so many intellectuals ɛhwɛ bi obia ntumi anka word wode aseɛ wiyɛ illegal ten yɛhu sɛ kurakura wɔse akyew na ɔsɔfoɔ tumi ama kwan sɛ obi nom na sɔɔ dam na wɔkye no a na wɔbɛgyina so ɔsɛ spiritual ten wi ɛyɛ spiritual ten
ɛkyɛ
mesrɛ nyame sɛ ɔma kanadi agyapa ɔwu ntɛm ɔma no ntena se nkyɛ wote aseɛ papa no ntra se nkyɛ because deɛ wɔayɛ no ɛde confirmation ɔfɛ wɔn a di matam nyinaa no wɔn hyia ne asɔfo nyame nhyira wo ɛsɛ afei na nhyira no meme gye nti mesra no a ɛnyɛ adeketewa nipa di bɔne boys no ɔma di bɔne obi wɔ hɔ ɔne ne yere nua ne yere nua na ɔne ne ta ɛnyɛ obi ne mu ho ebi ne yere no mu nua obi ne ɔda na ɔde white hanky na ɔde afa wase na ɔde akɔyɛ ne rituals mu nsa bio bɔne paa na ɔmo di na boys na edi akyire nso ne nim ne ne ɔbaa wei ada atwempena na ne ne yɛ sɔfo yi na sɔfo prince yere na ne ne ne nada atwe mpena do so no a, mewie a na mahyɛ ne nsa sɛ gye mede ne kyɛ ware no. Abere koro a wo nana akɔfrɛ ne ba. Ɔno nso agye no. Ɔmo nsɛm naa.
Wode aseɛ? Baako nso wɔ ayi yɛfrɛ ne sɛn ɔno nso deɛ bɛpie ɔka ho bi ɔyi ɛɛ santaase by honest ne deɛ bɛ pie ne sɔfo baako kɔkyeɛ no sɛ wɔyere ɔne yere ɔmere asɔre kɔ so wɔ ɔfis
asɛm wɔ adwo na wɔ hɔ ɔkɔkyeɛ ne sɛ ɔna ɛyɛ amsi ɔyɛ amsi o afei ɔte so ne ɔhu ne yere no ɔsɛ a ah, na fo no wɔe nti ɔfrɛ deɛ ɔbɛto nwom no na ɔde ma kene to no ɔra se ɔkɔyɛ aya yere no ɔtete ne panse mu wode aseɛ mese presenter bi kɔyɛ adwuma ɛwɔ ne hɔ ɔsɛ ɔmfa ne yere mɛkyerɛ wo wote aseɛ ɔno nso ntena asɛm paa na meka o office fm se kuma se yɛmfa no sɛ sika fm yɛ office a yɛyi bie di ama ceo yɛ a wɔba ɛhɔ na ɔbɛda ɛhɔ na ɔbɛgyina home ɛyɛ tainted na ɔde maa bɛhyɛ hɔ ɛbɛyɛ dɛ na fm yɛ akɔ so wode aseɛ bɔne akɔ so no wahu nyame wɔbɛkɔ so atwie nipa ka ansa koraa na ɔde bi agu gyam wɔbɛkɔ so obi a wonim no korɛ na wanka no nyame ntua wo ka asɛm paa o asɛm paa na meka no ti asɛm no ye ma memfama no nsi dɔ kansi kansi
ɔse na wɔnamɛtena bɛtoa so na ɔmu yɛ mpɛtɛkɔ de firi pɛ fam na aba na mode bɛhu ɔse wɔn aba wɔka wɔn aba wɔn suban wɔn nneyɛ wɔn abrabɔ wɔn kasa sɛdeɛ wɔyɛ wɔn ho asɔfoɔ de sika na ko yɛkyerɛ cars yɛkɔ challenge mefia ni mekaa ni mema dane fitani a mekɔ sɛ kaa dada bɛgu fie na mayɛ no ne yɛde meyɛkɔto facebook sɛ mede kaa atowɔ mema kwan obiara mmra mekaa ne nyinaa waewae
wote aseɛ
kaa no a wo sɛ mede ato wɔ no ɛmerɛ atamans bɛdi akonnwa no ɛna ɔmo bɔ ɔhye president agyakum kufoɔ bases no a wɔde baeɛ no wɔn bɔ auction mantumi anto papa no bi na obiara tɔɔyɛ reject yɛ na aka na esi hɔ no wɔn de koro gye me hundred million because aziz nim diabos nim engine nim seat nim ɛyɛ konko wɔn de bi agye me hundred million adeɛ mi nya yɛ yɛ pipa. ɛna mede kaa bɛtwetwee ne nyinaa mekɔpa adze baako yɛde twe koro kɔ a ne yɛsa bɛtu adze no de akoto baako ase ɛna yɛde twe kaase no ɛ mayɛ mako mako eleven nti sɛ wobɛtua sɛ ne ne de kaa to fɛnsoɔ hmm. Wait, mentumi ntɔ mono mentumi hmm. because mentɔ nsuo mentɔ wɔyere mentɔ nkosua kɔkɔɔ ne kosua tuntum menti abura menyɛ counseling wade aseɛ mentɔ nku apo mentɔ asantema abɔfoɔ baako yɛ 500 apo baako o five hundred ansa na sɔɔ bɔɔlɔ no a wɔse yesu mogya no ana bayifoɔ nku mimi ntɔɔ bi mentimi ntɔ nti bia bɛwo sɛ mete kaa mu no mu akɔbɛkɔ runabout kɔbusa dwo wɔ sɛe kaa no yɛ ne dea yɛgya masɔre ba nti megye ana metimi ne fo sɛ ne taa ne mu nti obi tɔ a ne yɛfrɛ me ne yɛyi me asi fam na ɔne akorɔ de kɔ ɔte aseɛ mimi sɛ sɛ nokorɛ o asɔ dan a mapagya si hɔ no ɛden sɛ mɛtumi atɔ brand new car cause asɔ dan no fa nipa twenty five thousand na na hɔ nso yɛ dompen area ɛyɛ nsuo nti wọn sɛ ne ba bi ate kaa dada mu a ne kyɛ sɛ ɛnyame koraa na aboa yɛn nti yɛbɛtena bɔ werɛ si so kɔ sika no nyinaa kɔ sɛ daa no mu wɔn yɛ wɛ wɔn yɛ wɛ nti last na meka biribi sɛ sɛ obi gyina baabi sɛ sɔfo awia ntumi nhwɛ yɛ nea that is my problem wote aseɛ ɛno ne me problem sika no nyinaa akɔ sɛ daa no ɛna buses yɛ twe yɛn sɔfo praise ni ada a ɔbɛhunu dontra sɔfo ɔka asɛn wɔde ne nsa gu ne ti wɔsi yɛ awia yɛ na nya aba ɛtiaseɛ ayi ayi akɔ ɔga wuli ɔbɛhunu bus no baako wɔsi no wɔn adi ɛfra ne cash bola wotiaseɛ
sɛ sɛ. mekɔfiri engine na mede mede nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra tua maa na mefiri engine hɔ agya yɛ abɛɛma nyame nhyira no mekɔfiri nti sɛdeɛ bɛyɛ akra ne bɛsesɛ nipa aba asɔre mede ne tena mu nso so ɔba asɔre a menyi sika wode aseɛ mede asɔre kɔrɛhyɛ ne ɛde arepɛ asɔre kɔrɛhyɛ ne ɛde atɔ fuel ɛnyɛ sɛ bia mede ne tirim no magye ka pere nti mesrɛ papa no kanadi no wɔwurawura wɔ biaa nsɔre mu ɔpɛ korɔ na hyɛ aseɛ wɔ yɛ hɔ ampao ayɛmasɛm hia o ɛnneɛma ɛkɔ so wɔ system no mu no nyamea nim sɛ nana kofoɔ ado bɛtie me ti a nsɔre bi wɔ hɔ a wɔso wɔgu no ɛnyɛ asɔre ɛnyɛ asɔre ɛyɛ wudie ɛnyɛ asɔre wɔn yɛ akoranfoɔ ɛnyɛ asɔre ɛyɛ wudie fan club ewudie fan club wɔn a ɛdi akyire nyinaa yɛ wudifoɔ nsɛm a guys ne ti wɔ a wɔn ka no ɛ nyamea nim ni. ɛmeɛnimni mame mpɔn pɛ sɛ obia teɛ saa sɛm wei matthew 24 yesu se ɔmbisa no sɛ owura kyerɛ yɛn dabɛn na yɛnum bɛyɛ hɔ ɛdɛn na yɛwɔ ma yɛ ɛne wiase awie yɛn ho nsɛnkyerɛnne yesu se monhwɛ mo ho yie na obi anaadaa mo na nipa pii di me dini bɛba abɛka sɛ mene kristo no na ɔdaadaa nipa pii mobɛto ako ne akosɛm mo ma mo akoma ntu etwa sɛ ɛba na ɔman abɛsɔre ɔman so na ahenni asɔre ahenni so wia nyi no nyinaa ne awokoɔ yɛ mfiti aseɛ owie wɔ sɛ adiifoɔ atorofoɔ ɛbɛba wɔn nso ɔka yɛ nti sɛ ɔyɛ badwe mu adeɛ a mese mese yɛbɔ nsɔfo din na yɛkyerɛ mu de evidence ba pɛ na wada nyame ase nyame pɛ so ɔgye wo ntia sɛ na wokɔ methodist a atam wa frɛ methodist sɔfo na fa kyɛw pa kɔ sɔfo ma yɛ ɔbaa de sɛ fo mekɔ ɛbɛt masaba adeɛ wɔ sɛ baabi a mekɔ kan sɛ na nsamanfo asafo nti masaba tietietie tietietie tiatia sɔfo bɛka so aba atena ase because prodigal son ɔkɔ ɛ ɔsɛ ayɛ deɛ bɛyɛ tiatia tiatia tiatia tia afutu a mede ma wo ɛno no gyae tintintinti ndifande na sɛ difoɔ kyim bɛgyina aka sɛ medeɛ mepɛ mmaa na saa nipa wei abatena ne nsa wɔ so a ɛnyɛ dwaman honhom na ɛbɛwura wo monhwɛ yie nyame nhyira mo dwo bɔ mpae ɛtena mɛtoa so nyame nhyira
nyame ɔnhyira wo sɔfo ade ɛm sɛ mɛbrɛ no ayɛ be 0244 011 213 0244 011 213